Bitaraplygynyň otuz ýyllygy mynasybetli beýik baýramçylyk mynasybetli ýaýbaňlandyrylan çäreleriň many-mazmun taýdan baýlaşmagyny şertlendirdi. Belent ruha beslenen aýdym-sazly çykyşlar ýurdumyzyň abadançylygyny, halkymyzyň bagtyýar durmuşyny giňden wasp etdi. Baýramçylyk mynasybetli medeni we sungat ussatlarynyň, folklor toparlarynyň, teatr artistleriniň taýýarlan baýramçylyk konserti oňa gatnaşyjylarda ýatdan çykmajak täsirleri galdyrdy. Baýramçylyk konsertinde milli aýdym-sazlaryň daşary ýurt aýdymlary bilen ukoşukly ýaňlanmagy tomaşaçylaryň şowhunly el çarpyşmalaryna mynasyp boldy. Şeýle hem baýramçylyk konsertinde Gahryman Arkadagymyzyň sözlerine Kerim Berdimuhamedowyň sazyna ýazan Aşgabat atly aýdymyň ýaňlanmagy Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň otuz ýyllyk senesi mynasybetli taýýarlanan konsertiň ähmiýetini we derejesini belende göterdi. Joşgunly aýdymyň ýurdumyzyň belli tans toparlarynyň çykyşlary bilen utgaşmagy hasam täsirli boldy. Munuň özi ösüşleriň belentliklerine tarap ynamly gadam urýan ýurdumyzyň durmuşynda taryhy ähmiýeti bolan şanly seneleriň medeni maksatnamasynyň taýýarlanmagyna örän jogapkärçilikli we hemmetaraplaýyn esasda çemeleşilýändigini görkezdi. Aýdym-sazly çykyşlaryň ajaýyp sahnanyň monitorlarynda görkezilýän şekilleri bilen utgaşmagy baýramçylyk konsertiniň many-mazmun taýdan baýlaşmagyny üpjün etdi. Türkmenistanyň Bitaraplygynyň otuz ýyllyk toýy Ýurdumyzyň ykdysadyýetiň ähli ulgamlarda gazanylýan ösüşleriň aýdyň nyşanyny özünde jemlemek bilen, baýramçylyk dabarlary köpöwüşginli häsiýete eýe boldy. Munuň özi parahatçylyk, ynsanperwerlik, durnukly ösüş ýaly ýörelgeleri esasy ugur edinýän ýurdumyzda şana senelen häzirki döwrüň ruhuna kybap derejede dabarlandyrylýandygyny alamatlandyrdy. Mähriban Watanymyzyň hemişelik Bitaraplyk hukuk derejesiniň sebitara we halkara derejesinde parahatçylygy, howpsuzlygy üpjün etmekde ähmiýetli gural hökmünde ykrar edilmegi buýsandyryjydyr, bu bolsa Türkmenistanyň halkara parahatçylyk we ynaşmak syýasatynyň dünýä ýüzünde giň goldawa eýe bolýandygyny has aýdyňlygy bilen äşgär edýär. Soňky ýyllarda dünýäniň sazlaşykly ösüş ýoluna düşen ýurtlarynyň hatarynda öz ornuny pugtalandyrýan Garaşsyz Türkmenistan şu geçen döwürde ähli ugurlar boýunça ýokary netijeleri gazanýar. Şunda halkymyzyň bagtyýar durmuşynyň üpjün edilmegi, ýurdumyzyň abadançylygy bilen baglanyşykly meseleler Hormatly Prezidentimiziň alyp barýan döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň birine öwrüldi. Baýramçylyk konsertinde ýaňlanan toý aýdymlarynda parahatçylygyň we ynanyşmagyň, durnukly ösüşiň berkarar bolýan ýurdunda Gahryman Arkadagymyzyň we Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň yzygiderli tagallalary netijesinde amala aşyrylýan beýik işler, ýurdumyzyň sazlaşykly ösüşi we ähli ugurlar boýunça ýetilen sepgitler öz beýanyny tapdy. Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýylynyň şanly senesi bolan Bitaraplyk baýramy halkymyzyň bagtyýar durmuşyny, döwletimiziň berkararlygyny dünýä äşgär eden wakalara baý boldy. Taryhy ähmiýeti bolan pursatlara beslenen Bitaraplyk baýramy halkymyzyň döredijilik dünýäsiniň kämilligini, hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda amala aşyrylýan durmuş ugurly syýasatyň rowaçlyklara beslenýändigini görkezdi. Gahryman Arkadagymyzyň sözlerini we sazyny döredilen Öňe öňe diňe öňe jan watanym Türkmenistan atly joşgunly aýdym baýramçylyk konserdiniň jemlenmesine öwrüli. Onda konserde gatnaşýanlaryň bilelikde çykyş etmekleri aýdymyň ruhlandyryjy güýje eýediginiň nobatdaky beýanyna öwrüli. Umuman, ýurdumyzyň durmuşynda möhüm ähmiýeti bolan şanly senäniň hormatyna guralan baýramçylyk konserti ýakymly pursatlara baý boldy. Ak mermerli Aşgabadyň. Tyllaýy agşamlarynda asuda asmany ýagtylandyran, älemgoşar öwüşginli feýerwerk giňden ýaýbaňlandyrylan baýramçylyk dabarlarynyň özboluşly jemlenmesi boldy. Asman giňişliginde emele gelýän şekiller halkymyzyň bagtyýar durmuşyny, ýurdumyzyň abadançylygyny we uly dabarlara beslenen şanly senäni äleme äşgär eden görnüşlere öwrüldi. Ýurdumyzda Gahryman Arkadagymyzyň başyny başlan we Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň ýolbaşçygynda üstünlikli durmuşa geçirilýän Döwlet syýasaty halkymyzyň bagtyýar durmuşynyň üpjün edilmegini esasy ugur edinýär. Munuň özi ähli ugurlarda amala aşyrylýan giň möçberli işlerde ýurdumyzda parahat we asuda durmuşyň berkarar bolmagyny nazarlaýandygyny alamatlandyrýar. Hepdäniň dowamyndaky möhüm wakalar Hormatly Prezidentimiziň il-ýurt bähbitli, halk. Gara ähmiýetli işleriniň rowaçlanýandygyny, Watanymyzyň ähli babatda ýokary depginlerde ösýändigini äşgär etdi.
Şu gün ýurdumyzyň Nebitgaz senagaty we geologiýa işgärleriniň güni dabaraly bellendi. Ulgamyň işgärleriniň hünär baýramçylygy mynasybetli Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýylynda nebitgaz pudagyna ýetiren sepgitler atly baýramçylyk maslahady geçirildi. Ýurdumyzyň hemişelik Bitaraplyga eýe bolan senesiniň hem-de Halkara Bitaraplyk gününiň yzsüre bellenilýän hünär baýramçylygy mynasybetli baýramçylyk maslahady hormatly Prezidentimiziň Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň nebitgaz senagaty we geologiýa işgärlerine iberen Gutlagynyň okalmagyndan başlandy. Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň Gutlagyna nebitçilere, gazçylara we geologlara ýüzlenip, Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyzda giňden bellenilýän Nebitgaz senagaty we geologiýa işgärleriniň güni bilen tüýs ýürekden gutlap, olaryň yhlasly we tutanýerli zähmeti netijesinde ykdysadyýetimiziň nebitgaz pudagynda uly üstünlikleň gazanylýandygyny, pudakda alnyp barylýan toplumlaýyn işleň Ýurdumyza uglewodorod serişdeleriniň gorlary boýunça dünýäniň öňdebaryjy döwletleriniň hataryndaky ornuny berkitmäge ýardam berýändigini nygtady. Soňra maslahatda çykyşlara uly orun berildi. Çykyşlarda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gahryman Arkadagymyzyň tagallalary netijesinde, iki müň dokuzynjy ýylyň on dördünji dekabrynda Türkmenistan-Hytaý halkara gaz geçirijisiniň açylyp ulanylmaga berlip, Taryhyň sahypalaryna altyn harplar bilen ýazylan şol senäniň ýurdumyzda Nebitgaz senagaty we geologiýa işgärleriniň güni hökmünde bellenmeginiň özboluşly many-mazmuna eýe bolandygyny bellediler. Ýurdumyzy ähli ugurlar boýunça sazlaşykly ösdürmek bilen bagly kabul edilen milli we döwlet maksatnamalarymyza laýyklykda, Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzda iri senagat toplumlaryny, gaz geçiriji ulgamlary döretmek, geljegi uly bolan nebitgaz ýataklaryny özleşdirmek babatda öňde goýlan sepgitlere ýetmek üçin giň gerimli işleri alnyp barylýar. Diýarymyzyň dürli künjeklerinde täze nebitgaz ýataklaryň açylmagyny, Türkmenistan, Hytaý, Gündogar, Günbatar gaz geçirijilerini, gurluşygy alnyp barylýan Türkmenistan, Owganystan, Pakistan, Hindistan halkara gaz geçirijisiniň taslamasyny pudakda gazanylan üstünlikleriň hatarynda görkezmek bolar. Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýylynda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gahryman Arkadagymyzyň bu taslamanyň möhüm böleginiň Arkadagyň ak ýoly bilen Serhetabat Hyrat gaz geçirijisiniň gurluşygyna ak pata bermegi ýurtlaryň uzakmöhletleýin ösüşine kuwwatly itergi bermäge hem-de sebitde durnukly ösüşi üpjün etmäge ygrarlylygyň nobatdaky mysalyna öwrüldi diýip, çykyş edenler bellediler. Şeýle hem çykyşlarda Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy iki müň ýigrimi ikinji, iki müň ýigrimi sekizinji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamasyna hem-de Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy, Türkmenistany iki müň ýigrimi ikinji, iki müň elli ikinji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasyna laýyklykda, pudakda önümçiligiň derejesini hasam ýokarlandyrmaga gönükdirilen toplumlaýyn çäreleri amala aşyrmagyň göz öňünde tutulýandygy bellenildi. Ýurdumyzdaky uglewodorod känli ulanyş gorlaryna çig malyň yzygiderli alynmagy hem-de nebitgazly ýataklaryň üstünlikli özleşdirilmegi bu ugurdaky işleň ýokary depginlerde alnyp barylýandygyny görkezýär. Dabaranyň dowamynda Nebitgaz senagaty we geologiýa işgärleriň güni mynasybetli nebitgaz toplumynyň zähmetde tapawutlanan işgärlerine hormatly Prezidentimiziň adyndan sowgatlar gowşuryldy. Soňra nebit-gaz baýlygym, hazyna genjim, waspyň etsin diller Saňa buýsanjym we parahatlyk nury örtüp zemini, geldi Jebisligiň ajap zamany diýen at bilen geçirilen bäsleşigiň ýeňijilerini sylaglamak dabarasy boldy. Bäsleşik Türkmenistanyň nebit-gaz toplumynyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň geňeşi bilen Nebit-gaz gazeti bilelikde yglan etmeginde hekaýalaň, oçerklaň, makalalaň hem-de fotoreportažlaň, iň gowy eserlerini döretmek boýunça alnyp baryldy. Dabaranyň ahyrynda oňa gatnaşyjylar hormatly Prezidentimiziň adyna ýüzlenme kabul etdiler. Onda ýurdumyzyň nebitgaz pudagyny ösdürmek boýunça edilýän aladalar, türkmen nebitçilerine, gazçylaryna hem-de geologlaryna bildirilýän uly ynam, olaryň netijeli işlemekleri hem-de öňde goýan wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmekleri ugrunda döredilýän ähli şertler üçin tüýs ýürekden hoşallyk beýan edildi. Soňra nebitgaz toplumynyň medeni-işewürlik merkezinde Türkmenistanyň Nebitgaz senagaty we geologiýa işgärleriniň güni mynasybetli konsert geçirildi. Aýdym-sazyň owazy hünär baýramy mynasybetli guralan dabaralara utgaşyp, oňa baýramçylyk öwüşginini çaýdy. Joşgunly çykyşlarda Garaşsyz Watanymyz hem-de häzirki döwrümiziň ägirt uly özgertmeleriniň başyny başlan Gahryman Arkadagymyzyň beýik işleri, şol işleri mynasyp dowam etdirýän hormatly Prezidentimiz, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň gazanýan uly üstünlikleri, mähriban topragymyzyň gözelligi, müdimi adamzat gymmatlyklary wasp edildi. Şunda depginli ösüş hem-de rowaçlyk ýoly bilen ynamly öňe barýan Türkmenistanyň tarypy sazlaşykly utgaşdy. Medeniýetli, dynç alyp, hünär baýramynyň bellenilmegini üpjün etmekde, medeniýet we sungat ussatlarynyň gatnaşmagynda geçirilýän Şeýle çäreler pudagyň işgärleriniň hem-de ähli ýerleşmemiziň hem ruhubelentligini hem-de watansöýüjilik duýgularyny artdyryp, olaryň geljege bolan ynamyny hasam berkidi. Bu bolsa ýene birnäçe günden gadam goýjak täze ýylymyzyň ýakynlaşmagy arkaly aýratyn täsirli ýagdaýda ýüze çykýar. Munuň şeýledigine şu baýramçylyk konsertinden hem göz ýetirmek boldy. Ynsanyň ruhunyň galkynmagyna örän täsirli bolan aýdym-sazyň ýakymly hem belent owazynyň hemişe adamlaň hemrasy bolmagyny gazanmak ýurdumyzda Gahryman Arkadagymyzyň ýola goýan hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň yzygiderli dowam edip alyp barýan işleriniň ileri tutulýan möhüm ugurlarynyň biridir. Şoňa görä-de, geçirilýän şeýle medeni çäreleriň hemmetaraplaýyn guramaçylykly derejesine uly ähmiýet berilýär. Munuň şeýledigine şu konsertiň dowamynda-da aýdyň göz ýetirmek boldy. Nebitgaz senagaty we geologiýa işgärleriniň hünär baýramy mynasybetli guralan dabaralar Gahryman Arkadagymyzyň saýasynda hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň baştutanlygynda pudagyň galkynyşly gadamlar bilen barha öňe gidip, milli ykdysadyýetimiziň durnukly ösüşiniň üpjün edilmeginde ulgamyň işgärleriniň mynasyp paýynyň bardygyny aýdyňlyk bilen görkezdi.
Arkadag şäheriniň häkimliginiň, Arkadagşähergaz gaz hojalyk müdirliginiň, şeýle hem Ýaşlar guramasynyň Arkadag şäheriniň Geňeşiniň bilelikde guramagynda Nebitgaz senagaty we geologiýa işgärleriniň güni mynasybetli Nebitim bar, gazym bar, dünýä içre şanym bar ady bilen baýramçylyk çäresi geçirildi. Dabarada bu ugurda zähmet çekýän öňdebaryjy ýaşlara ýadygärlik sowgatlary gowşuryldy. Baýramçylyk mynasybetli oňa gatnaşyjylar Arkadag şäheriniň Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýine, Şeýle hem Aman Gulmämmedow adyndaky döwlet drama teatryna gezelenç etdiler. Ahal welaýat häkimliginiň we degişli kärhanalarynyň bilelikde guramaklarynda Nebitim, baýlygym, hazyna genjim, Waspyň etsem, diller saňa buýsanjym atly aýdym-sazly maslahat geçirildi. Maslahatda bellenişi ýaly, kabul edilen döwlet maksatnamalaryna laýyklykda, ýurdumyzda iri senagat toplumlaryny hem-de gaz geçiriji ulgamlaryny döretmek, geljegi uly nebitgaz ýataklaryny özleşdirmek babatda öňde goýlan sepgitlere ýetmek üçin köp işler alnyp barylýar. Maslahatyň dowamy welaýatyň sungat ussatlarynyň ýerine ýetiren ajaýyp aýdym-sazlary we joşgunly tanslary bilen dowam etdi. Joşgunly çykyşlarda dost-doganlygyň mekany bolan berkarar Watanymyzyň ösüşleri, Gahryman Arkadagymyzyň we Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň döwletli işleri, ajaýyp döwrümiz, bagtyýar durmuşymyz wasp edildi. Nebitgaz senagaty we geologiýa işgärleriniň güni mynasybetli Balkanabat şäherinde Türkmennebit döwlet konserniniň Kärdeşler arkalaşyklarynyň we Ýaşlar guramasynyň Türkmennebit döwlet konserniniň şahamçasynyň bilelikde guramagynda dabaraly maslahat geçirildi. Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýylynda nebitgaz pudagynda ýetilen sepgitler diýen at bilen geçirilen maslahat uly ruhubelentlige beslendi. Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň baýramçylyk gutlagyndan ruhlanan nebitçiler baýramçylyk dabarasynda çykyş edip, Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda milli ykdysadyýetimiziň binýatlyk sütünleriniň biri bolan nebitgaz ulgamynda, nebiti gaýtadan işlemekde, nebit önümlerini ýerleşdirmekde we geologiýa pudagynda ýetilen belent sepgitler, gazanylan ösüşler, ägirt uly özgertmeler dogrusynda buýsançly gürrüň etdiler. Maslahatyň dowamynda ýangyç çig mal känlerinde görelde zähmet çekýän nebitçilere, gazçylara we geologlara hormatly Prezidentimiziň adyndan baýramçylyk sowgatlarynyň gowşurylyş dabarasy ýatdan çykmajak pursatlaryň biri boldy. Maslahatyň dowamynda nebitçileriň Medeniýet köşgüniň sungat ussatlarynyň ýerine ýetirmeklerinde ýaňlanan döwrebap aýdym-sazlar dabaraly çärä aýratyn ruhubelentlik nuruny çaýdy. Ol aýdymlarda Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň hem-de Gahryman Arkadagymyzyň alyp barýan tutumly işleriniň, Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň waspy ýetirildi. Daşoguz şäherinde hem Nebitgaz senagaty we geologiýa işgärleriniň güni mynasybetli geçirilen dabaraly maslahat ýokary ruhubelentlige beslendi. Ony Daşoguz welaýat häkimligi, Daşoguz welaýat nebit kärhanasy, Daşoguzgazüpjünçilik we Daşoguzgazakdyryş müdirlikleri, Daşoguzgidrogeologiýa ekspedisiýasy bilelikde guradylar. Uly ruhubelentlige beslenip geçirilen bu dabaraly maslahatda çykyş edenler ýurdumyzyň nebitgaz we geologiýa ulgamynda ýetilen belent sepgitler, hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda güneşli Diýarymyzda durmuşa geçirilýän beýik işler barada buýsanç bilen gürrüň etdiler. Baýramçylyk dabarasynda welaýatyň nebitgaz senagatynyň we geologiýa işgärleriniň öňdebaryjylaryna hormatly Prezidentimiziň adyndan gymmat bahaly sowgatlar gowşuryldy. Dabaranyň dowamynda medeniýet we sungat ussatlarynyň aýdym-sazly çykyşlaryna uly orun berildi. Maslahata gatnaşanlar Gahryman Arkadagymyza, Arkadagly Gahryman Serdarymyza alkyş hem hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Lebap welaýatynda hem Nebitgaz senagaty we geologiýa işgärleriniň güni mynasybetli baýramçylyk dabaralary şatlyk-şowhuna beslenip giň gerimde bellenildi. Gündogar welaýatdaky degişli edara-kärhanalaryň bilelikde guramagynda geçirilen aýdym-sazly baýramçylyk çäresi şanly senä bagyşlanyp, işjeňligi bilen tapawutlandy. Baýramçylyk çäresinde ýurdumyzyň şanly ösüşleri, türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň başyny başlan il-ýurt bähbitli, dünýä ähmiýetli özgertmelerini üstünlikli dowam edýän Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda nebitgaz senagatyny hem-de geologiýa pudagyny ösdürmekde döwlet derejesinde ýaýbaňlandyrylan tutumly işler ulgamda ýetilen belent sepgitler barada täsirli gürrüň edildi. Dabarada pudagyň öňdebaryjylaryna hormatly Prezidentimiziň adyndan sowgatlar gowşuryldy. Aýdym-sazyň mahmal owazyna ulaşan joşgunly çykyşlar dabara aýratyn röwüş çaýdy. Baýramçylyk dabarasyna gatnaşyjylar ýurdumyzy depginli ösüşlere besleýän türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyza, hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyza hoşallyk sözlerini aýtdylar. Mary welaýat häkimliginiň guramagynda ýurdumyzda her ýylyň on dördünji dekabrynda giňden bellenilýän Nebitgaz senagaty we geologiýa işgärleriniň güni mynasybetli baýramçylyk dabarasy geçirildi. Dabarada çykyş edenler şu ýyl uglewodorod çig malyny çykarmakda, mawy ýangyjy daşary bazarlara eksport etmekde gazanylan üstünlikler, ýetilen sepgitler dogrusynda buýsanç bilen aýdyp, ýurdumyzda nebitgaz senagatyny ösdürmek barada taýsyz tagallalar edýän Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyza, hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyza alkyş sözlerini beýan etdiler. Baýramçylyk dabarasynda Nebitgaz senagaty we geologiýa işgärleriniň güni mynasybetli Mary gazçykaryş müdirliginiň we pudagyň beýleki edara-kärhanalarynyň öňdebaryjy işgärlerine hormatly Prezidentimiziň adyndan sowgatlaryň gowşurylmagy çäräniň iň bir dabaraly pursatlary boldy. Baýramçylykda medeniýet, sungat ussatlarynyň aýdym-sazly çykyşy ýaýbaňlandyrylyp, Belent heňlerde ýerine ýetirilen aýdymlarda ösüşleriň täze belentliklerine çykýan Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimiz, halkymyzyň bagtyýar, eşretli durmuşy, gazyçylaryň päk zähmeti, hormatly Prezidentimiz, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň il, halk, döwlet hem bütin adamzat bähbitli belent tutumly işleri giňden wasp edildi. Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetinde şanly sene mynasybetli geçirilen aýdym-sazly dabara ýokary ruhubelentlige beslendi. Ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumynyň üstünlikleri, pudagy ösdürmekde hormatly Prezidentimiziň goldaw-ýardamlary baradaky çykyşlar çäräniň içinden eriş-argaç bolup geçdi. Häzirki wagtda ägirt uly energetika kuwwatyna eýe bolan hem-de ulugbudrat gorlary boýunça dünýäde öňdäki orunlaryň birini eýeleýän Türkmenistan bilen dürli döwletleriň işewür toparlarynyň netijeli gatnaşyklary ösdürmäge uly gyzyklanmasy aýdyň ýüze çykýar. Türkmenistan öz tebigy baýlyklaryny diňe bir halkymyzyň däl, eýsem, tutuş adamzadyň abadan durmuşynyň, nurana geljeginiň bähbitlerine gönükdirýär. Pudagyň hünärmenlerini taýýarlaýan uniwersitetde baýramçylyk mynasybetli geçirilen çärede okamaga, döretmäge ähli şertler üçin Hormatly Prezidentimize hoşallyk sözleri aýdyldy. Şanly sene mynasybetli Balkanabat nebitçilik orta hünär okuw mekdebinde geçirilen aýdym-sazly dabara hem belent joşguna beslendi.
Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly otuz ýyllyk baýramynyň bellenilýän günlerinde Nebitgaz senagaty we geologiýa işgärleriniň güni mynasybetli Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň çägindäki Halkalaýyn gara ýolunyň ugrunda Türkmenneft döwlet konserniniň Türkmenneft önümleri baş müdirliginiň Aşgabatdaky awtomobillere Ýangyç guýujy beketler müdirliginiň garamagyndaky täze döwrebap bekediň açylyş dabarasy boldy.
Hormatly Prezidentimiziň alyp barýan oýlanyşykly içeri we daşary syýasaty ýurduň ägirt uly tebigy baýlyklaryny hem-de ykdysady kuwwatyny halkyň bagtyýar durmuşyny üpjün etmä gönükdirmek we ýaşaýyş-durmuş derejesini düýpli ýokarlandyrmak ýörelgelerinden ugur alýar. Täze açylyp ulanmaga berlen ýangyç guýujy bekediň umumy tutýan meýdany bir gektara deň bolup, jemi on iki sany ýokary hilli iň kämil tehnologiýaly ýangyç guýujy enjamlary oturdylan hem-de onda üç ýüz kub metr möçberde nebit önümlerini saklamak, her biri altmyş kub metr bolan jemi dört sany we her biri otuz metr kub bolan jemi iki sany çelekler gurnalan. Beketde taslama kuwwatlygy boýunça her gije-gündiziň dowamynda awtoulaglaryň üç müňüsine hyzmat etmäge niýetlenendir. we ilata ýokary hilli awtomobil benzininiň A togsan bäş, A togsan iki we A segsen görnüşlerini hem-de dizel ýangyjyny bökdençsiz guýmaga mümkinçiligi bar. Türkmenistanda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň konsepsiýasyny durmuşa geçirmegiň çäklerinde täze döwrebap awtomobillere ýangyç guýuş bekedinde sanly wideogözegçilik enjamlary hem-de merkezi elektron hasabatlaryň ulgamy hem işe girizildi. şeýle hem ýangyn howpsuzlyk kadalaryny berjaý etmek üçin häzirki zaman ýörite ýangyn duýduryjylar, söndürijiler, gidrantlar, suw howuzlary we beýleki zerur enjamlar bilen doly enjamlaşdyrylan. Bu beketde işgärleriň zähmet çekmegi we dynç almaklary üçin ähli zerur şertler hem bar. Täze işe girizilen bekediň hünärmenleri we bu ýerde zähmet çekýän işgärler Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyza we Arkadagly Gahryman Serdarymyza tüýs ýürekden hoşallyk bildirmek bilen, Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe belent maksatlary amala aşyrmagyň bähbidine güýç-gaýratlaryny gaýgyrman zähmet çekjekdiklerini ynandyrdylar.
Hormatly ildeşler, häzir bolsa gepleşigimizde hepdäň dowamynda garaşylýan howa barada, ýurdumyzyň gidrometeorologiýa baradaky gullugy tarapyndan taýýarlanan maglumaty siziň dykgatyňyza ýetirýäs.
Salam älik eziz ildeşler! Hormatly ildeşler! Bilşiňiz ýaly Türkmenleriň Milli ýyly senenamasynyň uly çyly dogry dowam edýär. Mähriban adamlar, geliň indi bolsa dekabr aýynyň on bäşinden dekabr aýynyň ýigrimi birine çenli hepdäniň dowamynda ýurdumyzyň welaýatlarynda hem-de paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty bilen tanyş bolalyň. Ýagny geljek hepdäniň dowamynda ýurdumyzyň çägine demirgazyk günbatardan çygly howa akynyň aralaşmagy netijesinde Diýarymyzyň ähli welaýatlarynda ýagnyň ýagmagyna, şeýle-de howanyň gijemki temperaturalarynyň hepdäniň ortasynda peselmegine garaşylýar. Has takygy. Ýurdumyzyň Balkan welaýatynda üýtgäp durýan bulutly howa bolup, Hepdäniň başynda we ikinji ýarymynda gargaçykly ýagyş ýagar, günordan demirgazyk-günbatara ugruny üýtgedýän, tizligi sekuntda sekiz-on üçden on iki-on ýedi metre ýetýän şemalyň ösmegine hem-de howanyň temperaturasynyň gijelerine üç gradus sowukdan nol-bäş gradus aralygynda maýyl, gündizaryna ýedi-on iki gradus, welaýatyň kenarýaka etraplaryna üç-sekiz gradus maýyl bolmagyna garaşylýar. Diýarymyzyň Ahal welaýatynda üýtgäp durýan bulutly howa bolup, gargaçykly ýagyş ýagar, gündogardan demirgazyk-günbatara ugruny üýtgedýän, tizlik sekuntda sekiz, on üçden, on, on bäş metre ýetýän şemalyň öwüsmegine hem-de howanyň temperaturasynyň gijelerine bäş gradus sowukdan dört gradusa çenli maýyl, gündizlerine bir, alty gradusdan on bir gradusa çenli maýyl bolmagyna garaşylýar. Ýurdumyzyň Mary welaýatynda üýtgäp duran bulutly howa bolup, gargaçykly ýagyş ýagar, dmrotgynogyrdan tizligi sekuntda ýedi-on ikiden on-on bäş metr ýetýän şemalyň öwsmegine hem-de howanyň temperaturasynyň gijelerine bäş gradus sowukdan alty gradusa çenli maýyl, gündizlerine nol-bäş gradusdan on bir gradusa çenli maýyl bolmagyna garaşylýar. Diýarymyzyň Lebap welaýatynda üýtgäp durýan bulutly howa bolup, gargaçykly ýagyş ýagar, demirgazyk gündogardan tizligi sekuntda sekiz, on üçden on bir, on alty metre ýetýän şemalyň öwüsmegine hem-de howanyň temperaturasynyň gijelerine bir, alty gradus sowukdan dört gradusa çenli maýyl, gündizlerine nol, bäş gradusdan on üç gradusa çenli maýyl bolmagyna garaşylýar. Diýarymyz Daşoguz welaýatynda üýtgäp duran bulutly howa bolup, hepdäniň ortasynda we ahyrynda az-kem gargaçykly ýagyş ýagar, günorta-gündogarda indi biraz günbatara ugruny üýtgedýän, tizligi sekuntda ýedi-on ikiden on-on bäş metre ýetýän şemalyň ösmegine hem-de howanyň temperaturasynyň gijelerine iki-ýedi gradus sowukdan bir gradusa çenli maýyl, gündizlerine üç gradus sowukdan bir-alty gradus aralygynda maýyl bolmagyna garaşylýar. Paýtagt Aşgabatda üýtgäp duran bulutly howa bolup, hepdäniň ortasynda gargaçykly ýagyş ýagar, günordan demirgaz-günbatara ugruny üýtgedýän, tizligi sekuntda on, on üçden on dört, on alty metre ýetýän şemalyň öwsmegine hem-de howanyň temperaturasynyň gijelerine bir, üç gradus sowukdan üç gradusa çenli maýyl, günizoryna iki, dört gradusdan dokuz gradusa çenli maýyl bolmagyna garaşylýar. Hormatly ildeşler! Ýurdumyz boýunça dekabr aýynyň on bäşinde Magnit hadysasynyň gowşak ýagdaýda saklanmagyna garaşylýar. Mähriban adamlar, siz dekabr aýynyň on bäşinden dekabr aýynyň ýigrimi birine çenli hepdäniň dowamynda ýurdumyzyň welaýatlarynda hem-de paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty bilen tanyş bolduňyz. Eziz watandaşlar! Gyş paslynda howanyň derejesiniň üýtgäp durýandygyny nazara alyp, paslyň aýratynlyklaryna laýyklykda geýinmegi, şahsy we jemgyýetçilik arassaçylyk tertip-düzgünlerini berjaý etmegiňizi maslahat berýäs. Mähriban ildeşler! Bulary berjaý etseňiz, ýylyň islendik paslynda öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz.
Mähriban adamlar, şunuň bilen Watan habarlary gepleşigimizi jemleýäs. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ata Watanymyz Türkmenistan ähli babatlarda ösüşlere beslenýär. Ähli ösüşleň özeninde bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sag boluň, eziz ildeşler!

Şunuň bilen Ýaşlyk teleradio ýaýlymy şu günlükçe öz işini tamamlaýar. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ata Watanymyzy gülledip ösdürmekde, halkymyzyň asuda hem parahat durmuşda ýaşamagyny üpjün etmekde döwlet ähmiýetli işleri durmuşa geçirýän türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyza, hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyza köp sagbolsunlarymy aýdýas.